Изге җома көннәре белән тәбрик итәсем килә. Иң беренче баштан бүген инде без гадәттәгечә ел саен менә шушы ислам мәдәнияте иман мәркәзе җыелышын башлап җибәрәбез. Ул инде безнең 22 нче тапкыр узачак алайса. Быел безнең Бик сөенечле вакыйгаларыбыз да булып узды. Сез беләсез, күп елларга сузылган катлаулы төзекләндерү эшеннән соң менә бу мәһабәт мәчетебезне ачарга Ходай Тәгалә безгә насыйп әйләде. Менә биредә инде без икенче декабрь җомга көненнән инде өченче җомганы үткәрдек, дип уйлыйм. Өченче, өченче. Өченче җомга, да? үткәрдек һәм сөенечле ки, халык кимеми, ул без яраткан сүз инде, позитив динамика күзәтелә. Ну, әлбәттә инде беренче көн, икенче декабрьдә бик күп иде халык, анда кунаклар чөнки күп иде. Но шуннан соң менә үсә, үсә, бүген инде безнең Хәтәки беренче зал булды дияргә, дип әйтергә дә мөмкин. Менә киләчәктә дә шулай халкыбыз безнең мәчетне яратып тартылса икән. Без инде елдагыча менә шул үзебезнең җыелышларыбызга үзенә күрә бер тема куярга яратабыз дип әйтимез инде. Менә быел без инде күп сүз алып барган идек әле, ел уртасында да уйлашкан идек. Менә шушы шәһәр мохитендә исламча яшәү рәвешен тикшерәсебез килгән иде һәм менә шәһәр шартларында ничек мөселман булып калырга, татар телендә, мөселман гореф-гадәтендә кала бирергә дигән Сорау, минемчә, зыялы катламын борчырга тиеш. Менә минем үземдә ул сорауга җавабым юк. Менә, бәлкем, бүген без шул юнәлештә җавап табырга эзләшербез. Шулай ук, әлбәттә, менә быелгы ел ул тамырдан үзгәреш булды дип әйтәсем килә шул тарихи һәйкәлләргә, тарихи мираска. Игътибар юнәлешеннән, чөнки безнең инде Президент әфәнде Рөстәм абыебыз Нургали улы, ул менә шушы Казан ядкарьләренә игътибар бирә башлады һәм менә аның бер уйлаганда бит, гади генә мәчеткә килеп ачылышына катнашу да шундый инде бер зур сәясәтнең дәлиле һәм башлангычы дип әйтергә нигез бар. Быел исә менә без инде чигенә үтә алмыйбыз, дин әһелләре буларак та, мөселманнар буларак та. Бер ел эчендә президент әфәндебез бу өч мөселман чарада катнашты, ике гаеттә һәм менә шул Атанай мәчетендә чыгышында катнашты. Менә күрәсез, безнең Атанай мәчетенең ачылуы ул гаять дәрәҗәсендә шундый мөһим вакыйга булды булса кирәк. Менә шулай шул, без инде хәзер

2007 елда бирле без Биш Балтай зиратына күзәтеп барабыз. Аның турында тапшырулар да булды Киров районында. Һәм дә минемчә ну, безгә бер резолюция да ясарга кирәктер ул Биш Балтай бистәсе зираты турында. Чөнки ул Зират безнең өчен мөһим. Ул хан заманыннан калган зират. Аның турында мәгълүматлар бар. Чөнки без балта ул элек-электән инде булган Казан тирәсендә теге Бистә булып саналган Анна кулы явыз Иван гаскәрләре дә кергән инде. Шуңа күрә мәгълүмат җитәрлек Бишбалта турында һәм аның зираты турында да бер тагын үтәргә кирәк. Бу, ну, бу бер инде. Икенчедән, минемчә, чаралар Һәйкәлләр саклау буенча чаралар күп итергә була. Әмма ләкин дәүләт теге төбәк позиция ясамаса, аны без бавгау оештырып кына аны эшләп булмас. Минемчә, менә бу Тукай Тукай урамы түгелме? Каен Насыйри урамы буенча

Аны теге туристларга чөнки барыбер теге һәйкәлләр күрсәтер өчен барыбер пешеход урамы кирәк. Унчы урам ачык.
Һәм дә яшьләр өчен менә үзәк безнең үзәктә дә бәлкем экскурсия оештырыла микән, мөселманнар өчен. Һәр җырлар саекмы, ничектер, вот шундый да тәкъдим итергә булды. Һәр ай җомгадан соң, мәсәлән, элек бит инде ул традиция булган, безнең бабайларыбыз, мәсәлән, һәр җомга көнне зиратка барганнар, дога, ну, дога кылыр өчен, җомгадан соң. Ул традицияне дә теге экскурсия белән бергә теге яшьләрне җыеп, бөтен традицияне шулай, ну, хәтта бер теге пилотный бер җомгадан соң ясап эшләргә дә, аннары тагын дәвам итәргә.

Теләкләр әйтергә, өчкә бүлеп эшләргә,
Аңкыдашта район сулыклары һәм зәмзәм суы шул кадәр хөрмәтле су ки, аны инде без кыйблага табан үрә, аяк үрә басып, Галиулла хәзрәт искә алганча, кыйблага табан юнәлеп эчәбез һәм өч йотымда эчәргә тырышыгыз. Һәм монда теге мөхиме, иң әһәмиятлесе, шушы суны эчкән вакыттагы теләкләр дә һәм Аннан соң кылынган дога да кабул. Шуңа күрә һәрберләребез эчебннән үзе теләгән әйберне телибез. Инде имам-хатыйб булган кеше яки шушы эшне алып барган кеше, ул гомум рәвештә Раббана догасын гына да укырга мөмкин. Ләкин, ләкин теләгән теләкләрегезне эчегездән Аллаһ Тәгаләдән сорагыз. Бәйрәм мөбарәк!

Менә монда әйттеләр инде, вот алар, допустим, без егерме ел эчендә эшләдек укыту системасын. Хәзер депутатлар да бар, мәктәпләр дә бар, университетлар да бар ислам. Ә менә аларның буш вакыты нишләде? Менә без кәфер бит, ну, укыган булган яшьләр өчен дискотекалар бар, башкалар бар. Ә болар нишләсеннәр? Боларны вот минемчә менә без тәкъдим итәргә тиеш. Менде какой-то бер Нәрсә? Вот менә тәкъдим булды инде туристы экскурсионнар обслуживание. Икенче досуговый центр формасында, да, клуб, клуб формасында, да, что балалар монда спорт, спорттан башлап, башкалар, но мусульманский контекстта. То есть они однополые, такие клубы.

Мин әле беренче килдем. Бик гаҗәпләндем бу хәлгә. Ходайның кодрәте белән, Ходай ризалыгы белән, сәбәпчесе Вәлиулла хаҗи һәк булды. Ул вакытларда элек басырга да урын юк иде. Моны әле башлаганда мин мондый мәчетләрдә берничә иптәшем бар иде, һаман бер бер үк кешеләр түгелдер бит, бәлки. Әле башлаган вакытында Вәлиулла хәзрәт Подаратский урамында бер бүлмәле квартира снимать итеп тора торыйм. Шунда мин, кул куйдырырга бухгалтер булып кердем мин монда. Мине Камил хәзрәт алды бухгалтер итеп. Рамазан мәчетендә көтеп утыра торыйм, бухгалтерлар килгәнне. Кемнәр. Теләгәннәрне. Мин, мин инде анда берничә кибетче килгән, шуңаннан миңа Камил хәзрәт шалтыратты, Фәһим апа, без сине алырга риза булдык инде, дип. Менә шунда кул куйдырырга дигәндә, кесәсенә кыстырырга дигәндә, ул әллә ничә шәкерт дигәндә йоклап ята торган булыр иде, ул зур-зур атлап, шәкертләр аркылы килеп, миңа куллар куеп җибәрә иде. Монда килеп керсәң инде монда идәннәрдә басырга да куркыныч иде. Идәннәр дә юк иде монда әле. Шул, шул дәрәҗәдәге мәчетне мин инде аны онытылгандыр инде Вафанай мәчете дип уйлый идем. Минем, минем рәхмәтем сезгә бернәрсә дә бирмәде, ну чын күңелләреннән сезгә бик зур рәхмәт белдерәм. Шушындый хәлгә китерер өчен бик күп сабырлыкка кирәк булгандыр, бик күп нервылар бозылгандыр, монда алар гайберләрен кирәк аның, нихәтле мәшәкате кирәк. Дөрес, әлхәмдулиллаһи шөкер, беренче елларда мәчетләр бик күп әле, бөтен мәчетләр тутырмады эшләргә. Бөтен мәчетләрне бер җылытып куймадылар, әле дә, экскурсияләр булу вакытта.

Без монда җыелдык, әлхәмдүлилләһ, Фаһимә апа әйтмешли, монда әле ышанмаслык хәл, әмма ләкин бу булды. Һәм ул ниндидер бер дәвер эчендә, егерме ел эчендә менә мондый үзгәреш булды. Унсигез ел бу үзгәрешкә дип әйтергә була. Ниһаять, монда утыручылар Күбесе, барысы дип әйтсәк тә буладыр, шәһәрдә яшәүчеләр. Һәм алар инде мөселманнар, әлхәмдүлилләһ. Һәм инде мөселманнар буларак, чагыштыралардыр, инде авыл җирендә дә булганнар һәм шәһәр җирендә дә булганнар. Һәм нинди уңайлыклар бармы, юкмы икәнен. Монда инде көн күрү, җал итү дигән нәрсәдән тормый, чөнки мөселман кешесенең җал итәргә аның вакыты булырга тиеш түгел. Мөселман кешенең аның бөтен эше аны гыйбадәттә булырга тиеш, зикердә булырга тиеш. Китап ул әһеле булырга тиеш, ягъни һәрвакыт гыйлем эстәргә тиеш. Утлумул гыйлме мин аль-мәһд илә ләһд, дип пиамбарыбыз әйтә, гыйлемне эстәгез, бишектән алып, ләһдкә кадәр. Һәм дә инде башка чараларга хәтта вакыт та калмаска мөмкин. Әмма ләкин инде гаиләләр бар, балалар үсә, ну, гаилә булмаган кешеләрне белмим инде, но вот гаилә булганда барыбер, Игътибар җитми балаларга, аларга кирәк инде игътибар итәргә һәм дә, әлбәттә, ниндидер чаралар каядыр алып барырга, күрсәтергә, чөнки балалар алар кайвакытта әти-әни тәрбиясеннән туялар, аларга инде тагын ниндидер икенче нәрсә дә кирәк күрергә. Ләкин күрсәләр дә, шул ук мөселманнар Га хас булган шартларда инде менә шул чараларны күрергә мөмкин. Һәм дә инде бу ишетелгән тәкъдимнәр, бәлки алар кулайлыдыр. Икенче нәрсә, мөселманнарның яшәү рәвеше. Менә ул шәһәрдә яши торганнардан Анда инде күп еллар инде шәһәрдә ислам динен тотып һәм дә аңа гыйбадәт кылырга тырышканнар, биреләр дә бар һәм дә менә әйтә Рөстәм хәзрәт әйткәнебезчә, Мөдәррис сабыебыз өлкәннәрдән, ул да белә инде, чөнки теге коммунистик чокырны да һәм хәзерге хөрриятне дә чагыштырырга мөмкин. Монда нәрсә кирәк? Әйтергә менә гамәл гыйбадәт кылыр өчен. Бүгенге вәгазьдә дә әйтелде, гамәл гыйбадәт нәрсә соң ул? Аларны тәфсилләп аңлатылды. Ләкин Гамар гыйбадәткә керә ки, ул да шул ук ислам динендәге бүтән бөтен вазгыять. Чөнки ислам ул тормыш. Ул туды, яшәде, вафат булды һәм һәр вакытта да барыбер инде шул ук ислам шәригатенә сыярлык иттереп аны эшләргә кирәк. Кыйныклар бар иде. Мәсәлән, корбан чалу мәсьәләсе. Менә 70-нче елларда безнең әле Фатима абыз, апабыз бар иде шундый. Ул Яшелрие Горький урамында. Менә хәзерге Горький урамы әле исеме алышынмаган. Һәм да анда менә күрәбез ки, әүвәлеге өйләр ишек алдына кергәч тә, анда инде шул ук квартирларга бүленгән. Шунда тора иде. Аның Кечкенә генә балконы бар иде, башка бернәрсә юк иде, бөтен уңайлыклар. Корбан чалырга кирәк. Корбан чалырга кирәк булгач тында, менә хәзерге шикелле бөтен шартлар китереп, монда инде сарыклар да китерелгән юк, әп килгәннәре дә юк. Әйе, һәм дә аны табырга да. Менә шәһәр эчендә аны табу бик кыен иде. Мескен әби аны кайдандыр, кайдандыр эзләп, аны бит инде әлбәттә Корбан көнендә табып булмый. Аны кайдандыр алдан ук табырга кирәк. Берәр ай, бер-ике ай алдан табып инде, әлхәмдүлилләһ, таптым дип, хәзер аны ике ай асрарга кирәк. Каян куярга кирәк? Шәһәр шартларында бу мәсьәлә мөмкин түгел. Бу әби нишли, шул ук корбанга дигән сарын балконга стряп инде суына килеп, шунда тәрбияләй торган булган. Менә шундый чаралар бар иде шәһәр җирендә. Авыл җирендә уңайрак, абзары-мие бар, бөтенесен эшли һәм дә шулай күбесе эшләнде. Ә инде Татар халыгы менә шул ук шәһәрдә туплана башлагач һәм дә шәһәрдә мөселманнар була башлагач, менә бу уңайсызлыклар тыела башлады, бигрәк тә инде менә шул ук әле бу шартлар булган булмаган вакытта, совет вакытында дип әйтик. Инде димәк, моннан тәкъдим чыга һәм дә бу Тәкъдим итүләребез инде тормышка ашарына, аерым-аерым шул корбан чала торган урыннар, мөмкинчелекләр һәм дә алар инде бөтен шартлар тудырылып, уңайлыклар белән булырга тиеш. Һәм, әлхәмдүлилләһ, хәзерге вакытта кеше килеп, нәрсә кирәк икән, шул көнендә үк инде үзенең тиешле бурычларын үти ала. Икенче нәрсә, һәм аны киңәйтергә генә кирәк, аны сакларга да, сыйфатларын яхшыртырга. Икенче нәрсә, кешене озату, ахирәт дөньясына озату дигән нәрсә. Авыл җирендә дә моңа карата Уңайлырак шикелле. Һәм дә бөтен авыл белән инде озаталар. Әйе, зиратта да бар авыл чатында, һәм дә аңар инде урынны әзерләп, бөтен авыл белән озатып, аны мәетне җуып. Һәм дә

Аны кайда эшкәртергә? Аны бит инде әзерләргә, кәпеннәргә һәм озатырга уңайлыклар юк. Менә шундый уңайлыкларны инде кайбер җирләрдә эшләнелә, Мәскәү шәһәренең мисалында, анда зияратлар каршында шуны эшләнгән, һәм дә аны инде бөтен тиешле гамәлләрен үтәп, аны озатып һәм дә инде сулары бер кайда да китми. Бәлки Казан җирендә дә менә шундый нәрсәләр эшләнә башлаган. Һәрбер зиратта шундый бер булырга тиеш. Өйдә менә шуның белән квартирада тугызынчы кат бинада аның белән азапланмас өчен каядыр менгезеп төшереп һәм башкалар. Димәк ки, үз вакытында үз вакытында шундый кыенлыклар булса да, хәзерге вакытта менә аңа таба инде уңайлыклар барлыкка килә, хәтта инде больницаларда да мөмкинчелекләр Бар. Менә шуңа күрә дә дәрестән дә шәһәр шартларында мусулман кешесенә бөтен уңайлыклар тудырырга кирәк. Һәм дә инде кыенлыклар булса, аларны инде кичәргә бер юлларын табырга насыйп әйләсен. Рәхмәт. Хәзрәт инде Линарның бизнесын кисте ул. Свободного досуга не должно быть. Никакого кофе. Менә инде Галим әфәнде безнең арабызга кушылды, Эльмира абыстай бая утырды. Без инде теманы тикшерәбез. Менә шәһәр шартларында мусульман яшьләренең мусульманлыгын, татарлыгын ничек сакларга дигән. Менә бит инде аларның исемнәре дә безне Галим булган. Алар инде галимнәрчә бер тәкъдим кертер дип сүз итәбез. Хәзер инде сүзне техника университеты доценты булса кирәк, Ислам әфәнде Зәлиев. Рәхмәт.
Мин дә бер-ике сүз әйтеп үтәсем килә, чөнки бик зур вакыйга. Сез инде бөтенегез күргәнсездер, нинди күркәм рәвештә, нинди күркәм дәрәҗәдә без күрдек менә шушы бу мәчетнең ачылуы турында. Хәтта иң зур түрәләрнең, безнең республиканың җитәкчеләре дә үзләренең монда килүе белән инде Ул бик зур билге, чөнки бу гади кеше өчен дә зур билге, ну күргән кеше күрә. Мондый дәрәҗәдә, менә без карасак бу бинаны, шундый нечкәлекләр белән, шундый бөтен тарихи бөтен таләпләргә туры китереп барлыкка китерү, янбадан торгызу, ул инде сүз дә җитмәслек әйбер бу. Без бөтенебез моны күреп тордык һәм инде менә апа бик дөрес әйтте, бик зур түземлелек кирәк булгандыр инде барлыкка китерергә менә шушындый әйберләрне. Ләкин мин нәрсә әйтәсем килә, менә без күрәбез, шушы торгызылуы бер Энҗе бөртеге кебегрәк, ул төрле яклардан күренә. Менә манарасы барлыкка килгәч, һәр кеше күргәч бу мәчетне, аның җаннары җанына бер көч керә. Чыннан да, бу бер торгызу, Яңа бистәнең, Иске Татар бистәнеү барлыкка килүенең бер билгесе, дип әйтә хәзер халык. Халык чыннан да ышана башлады, безнең Иске бистәбез барлыкка килер диеп. Без дә ышанабыз. Чыннан да, менә моны барлыкка китергән кешеләрне, менә Вәлиулла хәзрәт һәм аңа ярдәм иткән кешеләр, алар инде менә хәзер як Иске Татар бистәсе не тыргыза тыргызачаклар, Аллабирса. Аларны исәпкә алырга тиешләр. Алардан киңәш сорарга тиеш. Чөнки менә тормыш күрсәтте, алар аны булдыра ала, ясый беләләр. Чөнки без күрәбез, әле бик авыр хәлдә безнең татар бистәбез, Иске Татар бистәсе, җимерелек хәлендә. Һәрбер кеше өчен инде ул бик авыр булды. Без бөтенебез аны күзәтеп тордык. Бик борчылдык. Бит яшәеш, мөселман яшәеше мәчет белән генә чикләнми. Монда бөтен җирлек мөселман яшәеше белән булган революция хәзер. Һәм аны күреп була, йортларда, биналарда. Менә минем шундый тәкъдимем. Беренчедән, минемчә, әйтик, дини җәмгыять исеменнән мөрәҗәгать итәргә кирәк безнең хакимиятебезгә дә. Менә шушы бу тирәдә нәрсә булачак? Менә бик күп бушлык урыннар монда. Сүттеләр, нәрсә төзиячәкләр? Мәскәүләр төзеячәкләрме, нинди биналар булачак, беренчедән, мөселман җәмгыятеннән рөхсәт алырга тиеш. Әйе, нинди биналар, рөхсәт бармы, юкмы, әйтик, экспертный комиссиямы, нәрсәләрдер, монда һәр яктан үзе катнашу булырга тиеш, беренчедән. Икенчедән инде монда менә бу эш башланды, шушы Иске Татар бистәсен барлыкка китерү өчен инде яшәеш кирәк. Кеше яшәргә тиеш монда. Кеше яшәмәсә, һөнәрчелек булмаса, хәрәкәт булмаса, ул инде биналар белән генә элек күзәтеп булмый. Чөнки кунаклар өчен генә түгел, кеше үзе дә эчтән яшәргә тиеш бу Татар традициясенә. Икенчедән, инде менә хәзрәт сөйләде, бу эшләр, бу тормыш күрсәтә. Без инде күрәбез, торгызылган мәчетләребезне. Менә дәвам итеп программа кирәк. Мөселманнар тарафыннан, чыннан да, үз күзәтүе белән ничек, нәрсә башларга кирәк, минемчә, Яшәеш биналарыннан. Менә мөселман җәмгыятьләре бар, теләүчеләр кайдыр тезиләр, нәрсәләрдер җыеп, хакимияткә мөрәҗәгать итеп, менә теләкләре бар, шушы бит мәхәллә булырга тиеш. Мәчет янында ул мәхәллә, мәхәллә белән берләшергә, анда инде урыннар бар, ул шулай барлыкка китереп, башка мәсьәләләр, ләр дә тормышка ашырырбыз дип уйлыйбыз.

Милләттәшләрем, ватандашларым, илдәшләрем, фикердәшләрем, көрәштәшләрем, Пәйгамбәрнең хәдисе бар. Хаҗдан һәм мәчеттән сөенеп кайтыгыз ди. Менә ник ана кошны чыгып чыгып кайта оясына мин бу җомгадан шулай кайтамын. Тәкъдимнәрем бар. Кайбер иман мәктәбе турында, мин аның тарихын да алып килдем. Менә сезнең каршыгызда аның беренче саны, беренче саны. Иман, иман газетасыннан башланып китте, аннары бушала башлады. Менә сезнең каршыгызда утыра Районда хәзрәт Монда аның рәсеме, монда чагыштырып эзәләйме? Моны ни өчен әйтәм мин? Кешене хезмәте бизи, хезмәт төбендә хөрмәт ята. Менә бер ничә йөзләгән шигъри шигырьләрем чыкты. Дини темаларда һәм шулар арасыннан тиксен мен махсус Апанайга багышладым. Бу гапона мәчете шулкадәр үзен тартып тора, аның нуры шулкадәр еракка таралган. Мин Каравай бистәсендә яшимен, яшибез без. Каравай бистәсенә бүген йөгерә-йөгерә килдем, туган калмаска диде. Рөхсәт итегез әле, менә шул ике шигырьне таныштырып китергә. Ни өчен Пәйгамбәребез әйтә, шигырьләрне тыңлагыз, шигырьләрдә хикмәт, гыйбрәт вә фазыйләт бар ди. Аннары икенче хәдисендә әйтә, туктатмагыз аның шигырь сөйләвен, дип укуын. Аның шигыре бүген ислам өчен кылычтай хаҗәт ди. Ихтибары бу. Үзе чыгып китсә, инде яхшы. Шәригати дин кардәшлек. Апана мәчетенә ай куелу уңаеннан. Ай торгызылды. Субханаллаһ димәсен күз, басты торып апанай. Сапландырып манарасын киеп куйгач алтын ай, салды күз кабан күленә баккандай зур көзгегә. Бар булган кыяфәтенә сокланды ул үзе дә. Эндәште. Йә, таныйсыңмы? Җитешмәгән кай төшем. Син дустымны бик сагынгач, Җиде кат күктән төштем. Кабул итте Сөембикә. Күгенде кол Шәриф тә. Болгар, Борнай, Әл-Ихлас без кардәшләр шәригатьтә. Мәрҗани алды кочаклап. Күрше хакы дигәндер. Күрде бит күпне баш кая, ялгыз калгач, бердәнбер. Яшәгәндә теге дәвер, дәһриләр чорында. Калса да ялгыз, батмады денсезләр пычрагына. Ятлап Әл-Гасыр сүрәсен, асрадык җан барчабыз, инде кабат адашмабыз. Коръән юлыннан барсаң без. Пакълыйсың күңел түрләрен, Рәхмәт яусын, апанай! Искәртеп безнең җаннарны, Яңгырый моңлы азаның. Эй, татар, алдан сабай син, Дин юлыннан атла, бабай! Бу ай куелганга иде. Аннан соң, әйтеп тә үтә Әйдә, шигырьләрне укыгыз, анда бүләк бар бит. Һәркемнең күңеле яндыга тартыла, яктыга тартыла, җылы сүзгә тартыла. Һәр кайсы була кирәк җылы сүзгә. Галиулла хәзрәтнең хезмәте бик зур. Ана аның күңеленә дә җылы сүзләр ишетү кирәктер. Иншалла. Башкалабызның тарихи апанай мәчете төзекләндерү уңае илә. Әле карасы да килеп җиткәне юк. Гамәле зурдан, эшләре бик күп. Исән сау булсын, Габдулла әби. Күр, булды нинди апана иреште, балкый сибеп нур тышы, ә теше. Яку ише тырыш имамдар булса, булганда татар намазлары сарай. Нурлы бер маяк, иман мәркәзе. Бик кирәгендә хәзрәтнең эзе милләт яшьләрен изгешкә тартты, ислам кулларын илгә таратты. Котлый каләм дә мондый имамны хәзрәтне яклый. Андый имамнар урышлар илдә

Һәм безгә алай да нәрсә аклану татар. Күп кеше килми ислам диненә кешегә карап булмыйда. Кешенең тотышына, үзенең кыяфәтенә карап килми. Бигрәк тә

Шуныштеләр, бездә бе шушы сыйфат булырга тиеш түгел. Булырга тиеш түгел. Чөнки без, без нигә Аллаһ Тәгалә әйтә? Галимнәребез бик акыллы, бик күркәм, бик тырыштылар, тырышканнар һәм тырышалар. Әмма ләкин шушы галимнәр адашырга мөмкин, саташырга мөмкин. Алардан аларга да шайтан тәэсир итә. Шуңа күрә галимнәрне дә курламас өчен дә.

Менә без бит инде шул традициягә, Пәйгамбәр алейһиссәлам сөннәтенә таянган ислам, традицион ислам булып санала. Менә без шуның дәвамчылары, шуны ягъни без мәгәр Ходай Тәгалә һәм Пәйгамбәр алейһиссәлам кушканны гына сөйлибез, шуңа гына иярәбез, шуңа гына береккәнбез. Шуның өчен инде без сөннәт әһелләре, без инде әһле-сөннә вәл җәмәга тарафдарлары, ягъни традициягә береккәннәр. Традициягә береккән инде традицион ислам вәкилләре без. Шуның белән без горурланабыз, аңлашылсын. Инде хәзер мөхтәрәм җәмәгать менә шундый бик күп кенә, минемчә, эчтәлекле тәкъдимнәр булды. Без инде менә шуларны, ишетелгән нәрсәләрне бер кәгазьгә теркәп, түгәрәкләп куябыз. Тагын да инде менә әйтәсем килгән фикерем шул. Без шулай туры килде инде, 29 нчы ноябрьдә безнең оешма төзелде. Быел инде ул мәгълүм сәбәпләр аркылы кичектерелде. Без гадәттә инде 21 тапкыр 29 нчы ноябрьдә очрашулар оештырган идек. Быел гына шул мәчет ачу мәшәкатьләре белән генә ул кичектерелде. Менә шул көз, кышкы вакытлар, алар инде Россиядә, Гелән сайлаулар белән баглы вакыт инде. Менә безнең элгәреге периодта да, 2004 нче елда да, сез хәтерләсәгез, президент сайлаулар иде. 2004 нче елда, по-моему, да, шулай мени? Өченче, дүртенче елга киткәндә, анда Путин шулай ук чыккан иде, президент булам дип инде. Ул вакытта без үзенә күрә бер кәгазь кабул иткән идек инде, менә шулай, Аның инде шулай Ислам конференциясе оешмасына Россияне күзәтүче буларак кертүе һәм дин оешмаларына ярдәм кулы сузуы на таянып инде аңа теләктәшлек белдергән иде. Менә хәзер ул шулай ук президент буласы килә, сез күзәтеп беләсездер инде. Менә соңгы вакытта 2000 Ничәнче инде, менә ул. Ну, премьер-министр белән тик булган. Юк әле, президент булган вакытта оештырыйбыз инде. Ислам мәдәнияте, мәгарифе һәм фәнен теләктәшлек итү фонды, булышу итү фонды оешкан инде. Ул бик күп акча бүлә мөселман оешмаларына, хасатан менә безнең Апанай мәчете ел саен өлешсез калмады, ул менә грант биреп киленде безнең шул фонд тарафыннан. Бу мәчеткә дә грант бирелә килде. Шуның өчен инде элгәре, менә әгәр инде без Россия эчендә без инде озак яшибез, инде биш гасырга диярлек тула безнең вакытыбыз. Менә шундый рәвештә мөселман оешмаларына ярдәм, акчалата ярдәм итә торган хөкүмәт ул беренчесе, дөрес әйткәндә. Ул беркайчан мондый хәл булганы юк. Менә бу инде Путин вакытыннан килгән үзгәреш, минемчә инде. Менә мин үзем саныйм. Андый гамәлдә күренгән, сүздә генә түгел, сүздә безне бик күп кеше хуплый, безнең эшчәнлегебезне. Әмма гамәлдә ярдәм итүчеләр күп түгел. Менә ул инде безгә ярдәм итте, шуның өчен инде мин сорар идем сездән аны шулай ук бер теләктәшлек рәвешендә хуплап чыгарга. Менә бу соңгы вакытта бит инде безнең оешмабызда берничә активист бар, безнең берничә хезмәткәр бар. Менә сез рөхсәт итсәгез, мин хәзер кайбер кечкенә бүләкләрне дә таратып чыгар идем. Чөнки ел нәтиҗәләрен без түгәрәклибез.

Интервью да биргәнез, менә ул тоже сезгә истәлеккә. Анда без әзерләгән идек инде Нәбигәккә килгән әбиләребезгә корбан ите бар иде пакетта. Шуны да алырга онытмагыз.

И Раббым, үз рәхмәтең белән безне дөньяда да, ахирәттә дә җәһәннәм газабыннан, хавыф-хәтәрләрдән, бәла-казалардан үзең, Раббым, сакла. Йа Раббел Әләмин, ошбу ашамлыкларны хәзерләгәннәргә дөньяда да, ахирәттә дә җәннәт ризыкларын насыйп әйлә. Ошбу эчемлекләрне хәзерләгәннәргә дөньяда да, ахирәттә дә җәннәт эчемлекләрен насыйп әйлә, йа Раббел Әләмин. Сиңа гына кайтабыз, Синнән генә сорыйбыз. И Раббым, Синнән башка безгә ярдәм итүче бу дөньяда да, ахирәттә дә беркем дә юктыр. Бирәхмәтикә, Әрхәмәр-Рәхимин.
Аллаһу әкбар.